My brother, my sister, shey you dey wake up in the morning dey feel like say everything no just make sense for your life? Shey you dey get up sometimes dey go work and e be like say the work sef e no make meaning na just say make how for do na im dey carry go the work sef? or shey you sef you just dey wonder say wait first why e be like say everything wey just dey my life no just arrange at all nothing everything just dey scatter scatter if you wan find out join me as we enter this matter wey we get today for the morning prayer challenge una welcome yes o my brother my sister una welcome one more time Ehe, I be una brother, brother Martins. And this now we shine, make we pray today. For this we shine, we dey help each and every one of us stay connect with Baba God every morning before we comot go work so that e go better for us every day every day as we dey comot dey come back. Today o, we go enter another matter. We go continue for the matter wey we don dey talk for some time now, for like two days now, we don dey talk this matter on the prayer challenge wey be say if we gats do am, e go help us change the way wey we dey see life, e go change the way wey things dey happen for we and e go affect us better better way. Na so e be. So today, like the one wey we been talk the other day, the last video wey you dey before this one make you try watch am we been dey talk about self confidence na so oyibo man call am self confidence how to dey gallant why we need to dey gallant how and how morning prayer dey help us to dey gallant every morning before we comot for we house so today oh no we go enter another matter we go enter deep deep we go onyoko pulls matter wey dey from baba god una know say e no make sense wey person wake up for morning e no dey even fit tell him papa good morning una know say e no go bring joy to person wey be say wey get pikin as e wake up or the pikin dem look at just look the papa look the mama just wear cloth waka comot not even to say daddy good morning mommy good morning or daddy thank you for the food wey give me mommy thank you for nothing nothing they just jazz comot for us if you be papa or mama tell me for the comment section how you go feel but una know say na the thing wey we dey do baba god wey create us wey give us life every morning wey sama us with better health wey dey make sure say the enemy wey dey pursue us gbas gbos e no dey fit catch us na so e be wait wait if this thing wey i dey talk na wetin you dey do then e get reason why you suppose dey listen to us for this we channel and e get reason why be say you suppose dey follow this we early morning prayer before you comot every morning my brother my sister when you no go fit tell the person wey give you life thank you how you want make him feel for where you dey if you na person wey dey work and the people wey dey your office no dey greet you how you go feel if you dey do better thing for person and the person dey fit tell you say thank you for the one wey you do yesterday how you go feel you know say the way wey you go feel na the way wey baba god dey feel when you na dey feel wake up talk to am in the morning you no know but make i tell you one secret baba god dey like to hear your voice you na special person for where him dey you na special person because baba god talk am for inside im bible say he create you for him own glory that's why when you read the book of genesis he say make we make man for we own image and we likeness baba god no make you for the image of animal na him own image him carry sama you carry give you better better brain so this morning when you wake up and you no tell am good morning you no get time to talk with am no na my brother my sister e no make sense na you check am reason the matter e no make sense that's why we carry this matter come meet you today say the reason why we gas dey talk to god every morning before we comot na this topic wey we wan look today wey oyibo call am clarity of purpose and wisdom na so e be When person no dey fit see front well, na because he no know wetin he dey look for. He no know wetin he dey look for. Na so e be. So today, we wan see how this morning prayer go help us know wetin Baba God take create us for and also to know how we go get the sense to take do better better thing wey be say anybody wey see our doings go say no this one na person wey baba god don bless na so e be my brother na so e be my sister so without any micro tinting time make we enter the matter wey dey for ground make we look the thing because baba god get the reason why im carry create you so today i wan make we continue for where we stop for the last video where we dey look the different area for we life wey need baba god help eh I want make we talk about that matter of how we go dey know the reason why Baba God take create us eh, and the wisdom, the akanuche wey he want make we carry dey succeed for every day even with the current situation of we economy for this world. Mm, na so e be. So today, all of us know how e be to dey wake up every morning. Confusion everywhere, everywhere. But this morning, we dey move enter this one. Yes, we dey move enter something way better because the Bible talk am for the book of Proverbs chapter 3 for verse 5 go reach verse 6 see what things say trust the lord with all we and make we trust baba god with all we heart make we no think say we sabi anything but for everything wey we dey arrange make we trust am and im go arrange we waka na so im take talk am and na so im wan make we take know say the plan wey im get for we o na better plan wey go do us better better as im talk am for jeremiah twenty nine eleven so every morning wey you wake up you suppose know wetin the baba god agenda for your life for that day o na im be the reason why we carry come today so every time you dey try to do things your own way na gbasgbos you dey arrange for yourself o you dey scatter your own dada you dey scatter your own plan uh-huh. because the person wey give you the energy to take sleep wake up he know why he do am o he know why he do am o and if you no follow am na so things go just dey scatter anyhow but when you get time to talk with am ah you come give am ground say baba god go arrange my way today ah ah plot my compass for me today ah ah na so e go take better better thing take sama you left right and center now if you think say na lie try am today now make i give you the gist wey one of my sister bin carry tell me my sister one of my sister been come tell me say see oh say before the, she join this with morning prayer say things dey just dey any anyhow for im life say but from the moment wey she try to dey join this thing say na she just discover say na she been dey do herself say baba god get better better thing but na she dey do herself say she don discover now say now she dey reason well she dey see front well she dey she dey her doings don change her performance don better and so she dey see the thing well so sometimes e no e no easy for her to wake up to talk to baba god but she dey try am because she know say as long as she fit do am i know her day go soft things go work wella and even sometimes when e be say the thing no wan enter well she go still remember baba god wetin baba god tell am for im word na me go remember am say no as long as say na baba god talk this one he go do am for me he go give me the wisdom because na there na the wisdom come in well thing no dey when the thing no dey work well ah the wisdom of God know how in dey take arrange we way. No wonder Baba God talk say everything dey work for the betterment of the people wey God love. na so e be na so e be everything whether gbas gbos or gbos gbas as long as say you na baba god candidate say you don submit to am you don run im mandate everything go waka wella for you wey be say even your enemy go say which kind person be this na so e be na so e be so today my brother my sister we prayer na say baba god get plan for we life And that plan, we no go know am until we get time to talk with am in the morning, or get time to talk with am in the afternoon, or get time to talk with am when we come back for night. If we no get time for God, who we wan come get time for? If you no get time for the one wey be say im dey give you oxygen free of charge, you no dey pay. Ah ah, my brother, my sister, who you wan come get time for? if you no get time with the one wey dey give you life free of charge you no dey pay my brother my sister who you wan come get am if you take if you take all the money wey you get him come take the life wey him dash you wetin your money go fit buy so without any wasting of micro thinking time today we go make this prayer we go enter this prayer today and we go ask god today say as we dey comot o may baba god show us better way wey we suppose go may baba god help us make we see front well make things for soft for us even as bible don talk am make we pray today in jesus name baba god we wan thank you for this life wey you don carry give us if na for man wey life dey their hand we for don pay and we for no fit pay finish baba god but you you give am to us free of charge this morning we don come to say baba god thank you thank you because even the thank you sef no dey reach for the kind thing wey you dey do baba god na you dey run matter for us we dey fit breathe well well we no dey pay we dey fit waka well well we no dey pay even the way wey we dey hustle although we hustling na if you no make am succeed nothing for us baba god thank you thank you we no go fit thank you enough thank you baba for all the thing wey you don dey do for us the one wey you do yesterday o the one wey you do last month dey o the one you do for the month wey come before last month dey o baba god thank you say we no die for accident we no die for inside we dream we no die for poison all the plan wey the babele people bin get against us e no work baba god thank you hell hell thank you we dey well na you dey do am for us even when we get small sickness too na you dey run am for us we no dey sick the sickness no dey carry us enter mortuary we still dey alive na person wey get life na im get hope because na you dey in charge baba god thank you na we say thank you for even we family we papa and mama dem we thank you for we small small pikin dem we thank you for the people wey dey rule us for we state and for we country and for we nation and for everywhere wey we dey we thank you we thank you for the peace wey we dey get the anwore mind the twele twele mind wey we get thank you baba for your presence You are gidigba presence wey no dey shake. Ah, Jehovah, we thank you. Thank you, Papa. We thank you. We say this morning, as we don show for your presence, we don show. Baba God, abeg, make you come run matter for we today. Run the matter of we life today. Eh? Na im be the thing wey we carry come talk. In Jesus' name, we don carry pray. Make we still continue, Baba God, to dey tell you. Say today, even today as we look inside your word, we still remind you Say for the book of Proverbs chapter 3 verse 5 go reach verse 6. See how the matter dey Baba God. You say make we trust you for we act. Make we no leave, make we no put we mind for the thing wey we think say we sabi. You don talk say make for everything we dey do, make we dey know say you dey there and you go show us the way wey we go go. You go direct us wey be say we no go enter the wrong place because you know the reason why you carry create us papa today we dey ask say for the as we dey comot so no let us do the thing wey go make your heart vex no let us do the thing wey be say e no go sweet for your belle baba no let us enter the place wey be say the reason wey e carry create us e go be like say na insult to you baba god today we say make you help us help us baba help us help us so that e go better for we life help us so that e go better for the we handwork e go better for the thing wey we dey do na so we carry prayer baba god show us road make we for see front well show us the way wey we suppose go so that we no go enter the wrong chance we no go do things wey e no go sweet you for belle na im be the thing we dey pray this morning That be the thing we they talk this morning. Baba God, our son don't show this morning as he declare everybody eye say na na new day i dey ask this morning say make your the light of your presence

make we see wetin really you like and make e be say na the thing wey we go do today for we work o for anywhere wey we go see we sef baba help us to know wetin you want make we do per second per second make you guide us so that we no go lose guard eh so that we go our mind we go carry am point for where you dey we no go do scatter scatter things baba god make our plan make our thinking make our doings eh, be the way wey go bring you joy make e be say na wetin go bless people wey dey around us too in jesus name we don carry pray baba god as i dey go this work as my brother and my sister wey dey hear this thing also dey go the work as we dey do the work wey dey we front give us sense make anything wey wan come distract us no succeed help us make we understand make we see the thing wey you don arrange to carry take bless us for that same work wey we dey do so that as those things wey you don put for ground wey be say you don plan am wey be say you go bless with life say that's why you create us make make you give us the sense to know say na that thing be that so that as we pursue am so e go enter we hand because you o na you go run am for us make we also remain chim chim with strength with gallant power wey we go continue to dey follow you wey we no go lose guard baba help us make we remain chim chim for your word and for the things wey you don call us to do baba god o Guide us, eh, order we step, order we step as we suppose enter matter, so that we go bring joy to a life and joy to the people wey dey around us. So that not be just say we go we go- we dey we dey do better better thing, but e go help us to also know why you create us, also help us to know why you dey help us to help other people too. Mhm. Eh, so that for every day o, every day wey we wake up we go wake up with joy we go wake up knowing say baba god get reason wey carry give me so and that reason na im dey fire my na im dey fire me to, for every day na im dey motivate me baba god as you dey do this one so we say thank you for jesus name we don carry pray another thing baba god no vex eh, we don talk about this wisdom Baba, your word talk am for James chapter 1 for verse 5. He say if any man wey no get akanuche, wey no get wisdom, make dem ask you, say you go give am. Baba God today, as we dey waka today, give us wisdom. Give me wisdom. Make I fit understand the thing wey I wan do today. So I go fit do things wey go work wella. so that my hand go succeed my work go succeed everything wey my brother my sister wey dey hear this thing go do o make e also succeed in the name of jesus we don carry pray baba god even as i dey give me this wisdom give me the sense wey i go take understand the thing wey i go dey learn eh because for my mind o experience no be thing wey i don wey wey wey bad thing wey don happen to me na things wey i don learn from the people wey e don happen to Baba, help me make I learn the lesson hmm? so that my life go move well, so that uh, joy go full my heart, even though situation day. Show me eh, how I go feel survive for every moment and for every challenge you oh, make I fit take and climb up, go forward instead of make the thing they drag me come down. Baba, fill me with courage. Eh, ginger my heart make i sand for my heart so that nothing go fit shake me so that i go fit work with other people too i go fit help other people to understand and help them too to succeed so that for everything wey i dey do e go always do better better thing for all the people wey dey connection with me everything go dey move wella everything go waka soft for us not just for me but for everybody wey i dey meet and for everybody wey dey meet me too na so e be baba god today o i dey equally play again then because ah as i equally dey pray again say baba make you bless the work of my hand today as i dey go i dey come in bless the work of my hand bless the work of the hand of anyone wey dey hear me today may bless the work of my hand so that everything wey i do e go succeed bless all those wey dey trust you so that even though things be like say e no work wella you go still feel them. you go still feel this person wey dey hear me with gallant energy wey dem go take know say no if one door close another one go open baba give us wisdom make we carry know the door wey don open make we carry know the one wey no open make we no go enter the bad one today o Baba, as we dey comot, make you empower us to deal with every matter and matthias wey wan come we face today. Give us the sense to know how to carry that matter wey enemy don arrange to follow us down, how we go carry and climb up. Baba, do am for us today. Na you we dey serve, na you we dey look. We no get another person. o. Baba God, today I bow my head. I remain, I humble myself by myself to say, Baba, hey, as I dey pursue the thing wey dey my mind, Baba God, I still dey look you. I still dey thankful. I still dey celebrate you. Say, Baba, for everything wey dey do, for everything wey I dey do, now you dey do am for me, oh. And for everything wey people dey take hail me, na all the glory na im be na im belong to you o help me because i no get another person pass you today papa bless your papa dem bless your mama dem bless everybody wey trust you wey dem carry their heart take give you say na you be their lord and personal saviour baba god you no dey fall my hand so baba god carry my hand go up because na you be the one wey I sabi. Thank you, Papa God, today. In Jesus' name, I don carry pray. Amen. So, my brother and my sister, the thing wey we don dey talk since be this. Say morning prayer na the agidigba tool wey Baba God don give us to carry know the reason why im create us every morning and to help us to arrange we way and to put sense for our head so that we go waka in the way wey be say nothing go shake us na a simple shikini but e dey very powerful a shikini and a very powerful something wey go fit change our day every day and help us find direction and waka for better sense. Today, I wan thank una for listening to us today, for even hearing this una brother. If you get a morning prayer wey dey work for you, you fit also ele- you fit share am with us make we also learn from you because for this channel we dey learn from everybody o. we no know everything wetin dey work for you fit be wetin me i go need to help me tomorrow so if you share am too for we comment section as you dey like and eh, subscribe to this channel na so we go dey help ourselves like wetin we dey talk na by agreement na rice dey take full pot and na two hand na dey make one hand clean you na hear the matter so na so e be so we wan say thank you We go like to hear from you for the comment section below. And if you dey interested for more prayer points, even if say you want make we join you for prayer for one particular thing we get, send them to we email address or drop them for this comment section. We go pray with you. Now what we can do because life no make life not to help one another people, one another to succeed. Oh. Now that's what we can do here be that.